Bon, tin poco movicion den calle aquí. Uh, entre tanto, hey, mira aquí na Marduga aquí, e gente aquí está tra quieto aquí, brother. Yo te papi, pues han con mañana hoy está tiki hora para Santa Capa aquí, bau aquí. Pasó style como Santa Bay aquí. Poko bròder ginan bani mi egi. E bròdernan ginan ta man'e, Ata nan gion. Mane awoki ta te kuantu ora boso a ta sigui bai asina egi? Bani un ora ei? An punta, Wega boso a hasi si, mi yavenan? Yo mendi, Esaki ta, Amo nan ki ta trahando riba nan stalashi aki, Martugá Grandi aki. Entretantu harmament di Doma Star ta ya banda nan tambe. Ahora mi wan sibi por cruza calle akinan pa nos bay wak. Calle ta cera ya bou nan kimen di ene nan cu ta mania bini wak akinan calle ta cera ya. Nan ta purba pasa ketu mi brother. Calle ta cera ya. Nan a bin esaki ta trucknan di Massive aki. Ouden dal mi wota tambe ka mi di mita aki. E una Manuel dam, a mira Manuel awoy. Ya mi ta puntra Manuel mesora, a ta aki aun. Amo nan ke kuminsá trabou mesora aki pa Don Bailaire aki. Amo nan kita mane, mane awor kita te kantor kusnan ta keda atrás nan kimi yaga. Amo nan kita riba dje aki brother. Trabou a start aki nan. Pa bo cu comer e coy cu kita bay laire aquí. Esa kita parte di um, e armadura nan di dome aquí. Hey, pero esta manera que ogo falta un par de coma, no? Uh, de Gouveia. Bota manera lewe, hombre. Bon, nan mi wak aki, nan con nuestro menestel e coki. Hey, nos te den calle aquí, nan mi wak si mi ta Emmanuel nos ora pa nos conversa con e. Mientras cu e trabajo na aquí ta tomando lugar den fondo aquí. Sa aquí ta armamento di dome. Ata dome ta bailar aquí, hombre.

Ya mi mira aquí. So mi mira no mi mira vos sí. Ya di con. Mi mira no mi mira vos. Aí eu acho que um, só oi me tata mira mi mira vos. Mi mira no mi mira aqui. Ah, se pero bom, este aí sim, este aí sim. Bo ok awor um, uh, de Gouveia, para amigo. Orden. Hey. Bon. Tra bo dando. Wara mi giba so mi do mira mi mes den intere ko den tur esei. Yo mira mi mes si no. Anda pasa todos. Ja? E cachorro anda me rin. E ken? E cachorro anda me rin pa do.

Che, bo tin bin para den lus si pa e nos por kòmbersá den lus. Nan e wak aki si tu koto ke aki, se. Bo tin bin para un tiki mas den lus aki, tin para aki, juis para aki nan aki. Bo para aki, ora e wak eya, wak eya, mi monitòr ku konin, nan mi wak si nos ta nèchi den beild promé. Anto, amo mira ya lus a sali mane solo riba hende tambe aki. Bo, mi ta bai kombersá ku Manuel riba un pita. Na, e loke ku ta pasando den background aki ta e, um, e hijo tao aki ke men riba tin, si e tin delay, klaro ke tin delay no Manuel, bo mismo bo kere tambe tò. Bo na e mira aki, bo e tin ku hala un tiki ora i na asina aki, juist, un ora, uh, oh no, abo tin back, abo tin back, ya, asina aki, sea, ongeveer. Bo nos ta para na Dome aki nan ke mi ta bai kombersá ku mi tin kombersá ku Manuel aki pa loke ta trata e preparashonnan ku ta tumando lugá pa Dome. Wak si awor kinan si. Bo mira esi of no? No, mi no a esi. Awor ta clau, awor ta bon? Ok. Ya awor ta bon. Bo Manuel, awor aki ta marduga grandi aki, ta mitad di unu marduga timber aki. Oloshi mi a bay drumi no, lo a paga hout. Mane ke hende ki ta keda bati martillo awor aki te p'me hinda no? Si, awor aki ta te mas o menos seis ora na eynan ta bay keda cla. Nos ta bay yega e top di dom, anto pa despues nos keda pone e sobra. tokenan. Ke menti ke menti meinta ora enenan bai pasa maya meinta nan ta pasa aki bou nan. Si si maya meinta nan tin maya tin bezienswaardigheid bo kaba manera tin e trafiko tin ku pega si tin ku pega meinta maya bo bo pasa boi doum si kora sali un tiki mas trempan paso tur e tin ku pasa pa inspekshoné anto nos tin hopi

Aki ratu Don ta kla, aki seis ora mas o menos Don ta kla, paso tur hende tin bay skol, mi ainda no tin welga toh. Sí, no, no tin welga. Ok, Bay dus, tres nin bay skol normal. sí, tur hende bay skol normal, anto mayan yori nos ta bin ku nos prome gimmick. Aha. Ok, bosan ta bin ku e prome gimmick mayan. Korekto, mayan. Kiko esei ta bay bira yori nan? Awoki ta mitad di hui maduga, pero esan ku ta bisa ta manera, kiko e gimmick ta bay bira? Sí, e gimmick mayan ta for di dies ora y meinta, Bo ta cumpra bo package di don cu ta costa bo doshen florin, cu ta balido pa bo gran marcha y bo marcha di despedida, anto bo ta haya bo carchi di Tieners Parade gratis cu ne. Okay. Okay, dus mañan na TDS Vinik Plaza so for di dies ora y mainta, carchi ta shen carchi tin. Ok, ke meni tin shen karchi pa, ke meni si e prome shen hendenan ku buska nan karchi? E prome shen hendenan ta haña nan karchi di Tienersparade mañan. Dus e ta un gimmick pa hendenan ku no a kumpra ainda. Dus mi ke ta duidelik pa bo bai bisa bo a kumpra anteayera. Si, awor. Bo a bin tuma esun di Tiener tambe. Korekto, si, pasobra mesku awor bai baratio. Bo a kumbe jeans normal, anto dos dia despues, si, si, bo bo a hesté an bek, bo komo mende ta de gimmick i kosnan. E, ok, hendenan ku a kumpra nan ka, òf hendenan, no, shen hende ku awor aki nan ta bai kumpra nan, nan package? Ta haña nan Tienersparade mañan na Vinik Plaza so, na TDS Vinik Plaza i nan so for di dies ora i meinta bo por bai anto bo ta kumpra bo pakete di dos shen florin ku ta pa Gran marcha i marcha di despedida bo ta haña e Tieners Parade huntu kuné kompletamente grátis. Ok, ke men di esei ta fo'i dies ora i men hinda te ku sinku ora mañan. Na momentu ku bo kumpra bo bo package e promé shen hendenan nan ta haña nan Tieners Parade i ora nan por bin wak djabièrnè tambe. Korekto, anto djabièrnè di mes nos tin Sherman Smith y nos tin ori. Ok, ke mene ku ta bai ta animando riba dom. Ku ta bai a ta animando riba dom. Ke mene ambiente lo bai ta total aki bou, e ambiente den e tunnel, e kos aki ta gewoon heavy, ora bo mira koe ta bai bira un tunnel, e kos aki ta gewoon super, super great. Mane a wak, awor aki nan paso e ta bai bin, paso ta bai kologa lus, tu ta rekohe ningu bini. Korekto, paso dom ta un di e paradanan ofisial pa e gruponan por desfilá bou di dje. Anto e ora ei bo tin ku hasi e atraktivo ku kuenta di huma, ku lus, ku tur e. Kidau bo trase bo so bon sa nun. No a bon sa nunka no, bo sa tin loko bo kon mande bo a biba un truk tambe ta buta fiveru. No, pero, dus, manera nos a splika, Dome ta bai ta e munchi puntonan ofisial Pa Carnaval dos mil diesnuebe cu e gruponan y vooral nos sa cu tin nos por a ta drei rond di show, ok, y caminda nan lo bay duna e show anto ri di mes cu tur efectnan di luz, cu mas luz, cu huma, cu tur esena ta bay haci e parti aki mas atractivo y no lubida bo tin Ori, bo tin Sherman Smith, bo tin DJ, bo tin de todo ta bay pasa aki bao, dus Dikon lo bo no kier ta den doom? Ke men di, ehm, No, pero e ambiente den doom, ke men di, ehm, Anto e ta manera mas, e ta, mi sa, e ta manera mas warm, e dak ta dun'é un effect. Correcto, e, e warmheid, e hende, e locatie nobo, mi ta hier super great, pasobra bo tin mas espacio, pasobra Akinan e kaya ta mustra mas hanchu, bo no tin hende ta keda pasa bo dilanti, bo no tin ku bo a bai para den loga e hende, ku e shòki a bin buta su mitar konvoi ku su konai. Dus, tur eseinan ta hasi e parti ei mas mas mas ameno pa bo. I pa bo dos anochi, bo dos dianan, Karnaval Grandi i Marcha di Despedida, e parti mas grei den tur e kòki ta ku bo ta parker na pòst seis, Bo ta subi shuttle, bo sa mane ora bo bai Miami bo ta subi shuttle bay Compound, bo tin bus ke auto, esnan ku bai ora e auto ta binti sinku dòler. Bo ta parkea na pos seis? Si, bo ta parkea na pos seis, bo ta subi bo shuttle, e ta bin baha bo akinan, ora karnaval kaba bo ta subi shuttle atrobe bai kue bo auto, dus bo ta para den trafiko, nan raspa auto, bo ta yega e auto ke ta ape motor so ku kone no, bo tin bo auto ta sigura, bo auto ta vigila, aki den tambe bo ta super vigila. Bo ta bin ku bo yu di tres pa dies añ, bo por hinke den daycare, bo ta kumpa su pasha di daycare. Des tur eseinan bo ta haña solamente na dom. I dom ta e stand di mas grandi na Kòrsou. Bo kere bo tin, bo ke ta parti di e grupo di mas grandi di semper. Exactamente, pasobra ta bisa ku e men di Milia, ate nan ta bira out awou bon. E shownan no a komprende ku Pasobra bo mira mas tròk di mèse a yega aki nan ke men di pasobra ta nèm i di no esaki nan son ta bai yega asi perdon no esaki ta e koseitu nomas ta nèm i di e pita aki son ta bai yega asi perdon no pero bo tin ku kuminsá ku e partinan mas fásil pa bo bai ku e dak pasobra e dak ta bini awe I e si si, pero ta un pa un, nos por saka tur cos pa so tempo, no ta un tempo normal no, nan ta kapay pa sa bay ke dak tambe. Si eso ta falta woke bo. Bo, ke men di mañan for di dies or di media. Aki ratu, aki ratu. Si enton mañan ta aki ratu si. Aki ratu for di dies or. Bintishete, bintishete di februari. Dies or, oranan kaba e dia ei, e promé shennan, bo ta haña dos shen florin i bo ta haña bo Tienersparade huntu kuné kompletamente grátis. Solamente na TDS ta Vinik Plaza. Ok, bon. Mi kier sa kiko ei ta manera wara nos kaba pa e manera sea pa e parkera aki wara nos ban dje aki ban nan. Bon, Manuel, thanks. Nos ta kombersá un ratu ku Manuel pa loke ta trata. Bo a mira mas tròk yega aki. Nan a bai. But ami wou un short de trug aki en e banda nan trafico ta cera aki tu bay ata Ezekiel aki wou foi ora Ezekiel tey trabou tey cana wou ne ta ne ami di Ezekiel un pota e cona aki so pero ata wou ata ki banda nan tin mas trug aki hombre mas trug di Massive a yega aki. Den kaya ke oki sita trabou tin. E suana e rita riba nan kos ami no brother mane e e wan su rat aki pasobra tin poco hende ta kore auto ke mane nan kan tende ku e kos ta sera pero nan tin ku pasa dje aki tog. Ke mane Miami ainda bo bo pasa bo dje dom o no Ezekiel Miami ainda bo bo pasa bo dje dom? Segur segur. Te? Shen por shento. Tende ya ke mane e ta di kuantu aña ku bo sa na Segoe Gabo. Sa ki ta di kuater òf ta sinku anta. Kanta ta armando aki pa bo nan. Oia ki men di mañan meinta bo ta lora bou di domo aki. Ku outo no baiskel. Si ku outo ki men di ku ora ku bo ta pasa ku outo no ku baiskel. Entretantu e gaini aki ta riba dje aki ke tu bai aki. Ai mustra wak, mane e pide gita, kie pide gita Ezekiel? Kie ko gita, kie ko gita ho? E pide gita ki. Ah, ok, esa gita frame di LED screen. Ke me, mo mire inta ni da kompa. Esa gita frame di. Si, esa gita frame di e LED screen. Um, na kumisa arma ki nan. Ke me di eigenlijk bosan da be usa tur e pide ki bou nan anto. Paso ta tena unde ko gita bai bin Ezekiel. Ke me di. Trinta meter ta ta ke men di e koi ta bai manera te bani di e pilá meimei ei anto. Ongeveer nei toch? Bani di e pilá meimei ei. Se pero bo bo kane berat sino ke men di kane no bo kana bai un dos tres kuater sinku sei trinta trinta bo mester yega trinta metro. Manuel di kana trinta meter aki seis shete ocho nueve. E ta basta un pida sua. Ke mei ta hinti de koki boso ta bai. No ta wega. No a tene una manera laka na bai a. Ke mei di a. Net dilanti dje koi te ebou na ata Manuel para te ebou ya. Net einan do ke mei di dje einan pa ki bou nan do. Ta basta un pida si brother. No ta wega. Ata guion tur e pidi ki nan e e ta ba su laun. Bo laga nos wak aki nan. Entretanto bo ok na mi na mi ta ba su bida ke mi bakana yega trinta bek.

Ta bezig aki nan eh. Ricky amo, amo nan aki ta riba nan con nan ta aki oh. Ahora! Charlie traco Pero di cu spanta asi no mi yave ke ben di ata aki oh. E amo nan aki ta riba trabou aki. Mira amo nan bora cu bay pa riba aki. Esaki ta carnaval dos mil diesnuebe brother. Amo ne. Gemeente Sinigi Kòrsou ta preparando pa su karnaval. Mitá di hui mardugá aki, bròda riba bora kó bai pariba ya. Ke ta bai kumpay? Kipa ta papia? Mester bora kó pa no keda kla no. Esaki ta parti di e ambiente ku tin den kai akinan.

Ma e wak aki ki no sigui. Nos tey sere toko, nos tey sere toko. Bon, ke mendicionnan keda pendiente pa, ma bo mes pero scucha Manuel explica hoy caba kico tur ta bay tin, ke mendi. Ku bo por e promé shen hendenan ku yega ti dies aki ratu, entre dies or pa sinku or dje tardi. E promé shen hendenan ku kumpra nan package yori, bròder, e kaya ta será no mi yave. Sea, amo ke mende, e ta, sea, e ta será no mi bròder, bo no por pasa dje aya tòg no mi yave. Amo ta buska moda yega dei den ke. Bon, ke mende e promé shen hendenan ku yega buska nan package na ti dies. Entre dies ora y meinta pa sinku ora nan a kuminsá ku dou maginan bo mes por a mira. Nos kier a laga bo mira si un pida ku nan a kuminsá harma dou kaba kemei fo'i meinta bo por pasa bo'i dou aki riba Roosevelt wea. Anto e prome shen hendenan ku yega TDS nan ma ta mas outo ta bingi aki omo. Ta haña nan karchi pa tiner parei te orinan gratis. Kemei di esei ta e prome shen hendenan entre dies or di meinta pa sinku or dje tardi. Antes aki nan ta traha dor ni mes e fo yega aki mas traha dor yega aki si ma hende berdad si paso brother ke men di trinta pia doom ke men ta intero un un un potin bo bin aki riba nan no awor tin un pita ko chiki ma mira woy ke men di ainda tin intero e pita aki ainda nan bai truck aki mes brother di tur manera ambiente den calle aki nan pa loke ta trata armamento di doom aki anto. Keda pendiente paso e cos ta bira cayente segun cu e segun cu e dia ta bay ta segun cu e dianan ta bay akinan e cos ta bira mas cayente hombre que menti keda pendiente nos ta bay duna bo mas di ambiente di domo akinan den dianan akinan anto nos ta bay rifa carchi tambe nos si rifa carchi que menti stand by nos si bay rifa carchi bo mas bay. E experiencia unico di.

Dinner Parade binti sinku flori pa vip por yama sinku binti ocho binti dos kuarenta i kuater subi domcurasao.com pa reserva bo luga den dom e aña aki mas grandi ku nunka dom powered by CTB massive CCGG and TDS for life. Mas truck a yega aki mas truck a yega aki. Mas truck a yega aki aún. Esaki ta? Esaki ta dak? Ah, ta na atras aún. Ep, ep, wanta un rato aki aún, wanta un rato aki. Wara, nan nos a, nos a manea. Wanta un rato aki, pasobra nan a kuminsá bèk aki. Mi yafe, wara mi bai pasasheinan, Manuel, pasobra si no.

Ata dje mi aki tambe. Ta wou e amunan ki yega aki brada. Be ya. Ata e dak mes a yam. Ta wou ta mane e ko ku um, wou e ko ta sinti aki brada. Awor e kos ta bai sinti aki bou aki nan, ke men di, um, nan a nos di e siniki nan, e ora ke amo neke ke yega ya anso fe ke son yega bo luga. Awor amo neke ta bai bai koki, bro. Esaki ta. Esaki ta e um, moveshon ku tin den kaya aki. E meni amo na kiti bai bai koki na mangan tu brother lag'e ari. Si wanta spliké na nan.

Bon, amo na invita bai pariba aquí sí, om. Vele aan de marca lichtwerk, you. Aquí bota papio. Nan ta bai pariba den je aquí, bro. Hasta aquí, hasta por me pia na aquí. Hasta e por me pia aquí, por me pia te bien aquí bau aquí. Aquí bau te bien por me pia. Sa monan a kuminsá pone pia kaba ya. Bo ke spliká mi oriku nan ta bai pone pia mes ora hogi. Ke men ta saka bai pone mes ora na lugá anto. Ha? Te no, nan ta kora ki waya te i siga.

E sea, m'a mira e oide frame. Awor m'a kere e mende e oide no ta puntra ta ki e frame ta. M'a di, No, e frame ta televishon no. E mende di, Akinan ta bin un pia. Amo nan aki ta manera bezig aki. Epa! Kon nos ta? Aki ta bin e otro un pia. Pero e koi ta yega e trinta meter. Anto einan ta bai bin e otro un pieri. Pa bo hay un impresion mas o menos di un ta e posicion di e kota. Men di um, pa bo hay un impression un tiki di uh, Unde ku ta un mone? Ami ke waki gai niki ba e koki ku e e e e ku man aki brother. Si te ko ku mi ta manera pendiente pa mira aki no. Kua manera ki ta bay bay koki ku na man? Amo na kita bai ba e koki ku man anto brother. E men di um, no suave aquí. Esa kita um, Ambiente di Dome Gion. Prepará bo pa tur kos ke bira kayente. Bon!

Como bo y disfruta di Carnaval dos mil diesnuebe? Dome. E pakete pa tur dos marcha ta doshen florin, prijs pa marcha ta shen binti sinku florin y Dinner Parade binti sinku florin. Pa VIP por yama sinku binti ocho binti dos cuarenta y cuater. Subi domecuracao punto com pa reserva bo luga den Dome. E aña aki mas grandi cu nunca. Dome. Powered by CTB, Massive, CCGG and TDS for life.

Bon, um.

Ke wak e ni nan um, pe nan ku ta puntrando over di karchi pa don bukon ayi. Uh, bo paña karchi na, entre otro, van der Twain, bo paña tambe na Bruna, na Mensings Caminada, tambe bo paña karchi na Bottles, tambe bo paña karchi pa lo ke ta trata uh, inter ambiente di dome kinan, na Madero Lifestyle Store tambe. 24 uur uit de muur, einan tambe bo ta haña karchi, bibi pa Rio Canario tambe bo ta haña karchi, bo ta haña karchi tambe na TDS i tambe via di domcuracao punto com, einan tambe bo por haña karchi pues pa e tremendo ambiente di dom aki. Anto guarda bon, e special di mañan ta cu no na domingo e hendenan cu a ta aki, can bo na ta bin hogio no. Si bo

Bon. Umm. Nan ta bahando e e otro pianan ahí. No papio brother. Iba kere ta spel. Esaki ta na Samira Shopping Center, kaminda e dome ta bai bini orinan. E ben di um, hoke trabounan ta full swing aki. Pa e dome, pa meinta dome ta klamu, meinta dome ta on.

Bon. Sea, paso me si tende cuenta, tin poco guay corriente ta corre aquí riba, nan. Que me ni me si wake guay corriente na tambe. Entre tanto, anto awe e biaki ta un lugar nobo, no? Ke men di Anto uh, Anto mester tene cuenta este un lugar nobo que men ante bezig ta wak konto kotin ku bai na e e e espacio nobo kinan paso bia pasa ta tanda un otro camino do wo kinan na bin pone na altura di na altura di Samira hi ya e ko comisan e su su que men yon la comisan ku e forma hi

Mira ya brother. Mi sinku seis on bu pa bai ku eki bota kere ta spel. Aha. Ok, ke mi ne domo kumisa en su forma ki. Saki te dak. Saki te parte di e uh, dak. E dono mi tasta Manuel. Esaki ta parti di dak e orinar. Mooi. Esaki ta e ambiente aquí.

Ta nada man bo pasa den marduga aki. No no no mi por si acaso mi keda nada hoy mi di den marduga aki. Bo esaki ta um, esaki ta parte di Checom. Bon. E, e auto no ta pasa aquí bouw ainda, sua. Manuel, vamos un par de auto, nan. Sí, no, un energie no será para arriba ya, no.

Nan tin cu wari cu nan biom. Ey, ey, ey, Jemmy, moet die beton ook komen of no? Na, Jim, na die bingo beton que con también? E, e blokje nou? Het het subie ook gewoon. Zie je blokje dan? Ah, oké. Okay. Je bent erbij leiden zien blokje door. Bon. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. E bloki nan ta na kaminda aki. Uh, Bota ku nos siendo mania shei milyon ko para eu ayuda. Pero nos tu sale fosi. Bon, uh,

Como bo y disfruta di Carnaval dos mil diesnuebe? E pakete pa tur dos marcha ta doshen florin, prijs pa marcha ta shen binti sinku florin y Dinner Parade binti sinku florin. Pa VIP por yama sinku binti ocho binti dos cuarenta y cuater. Subi domcurasao punto com pa reserva bo luga den Dom. E aña aki mas grandi cu nunca. Dom. Powered by CTB, Massive, CCGG and.